Oh, mae'n o'r boys. Freezing. Hello guys, what is happening? Shwt mae pethau? Cyroeso nôl i Pop Tea a peidiwch poeni achos mae gennau rhywbeth i twymo ni lan yn y fideo yma heddi. Ond ag yndaf, blwyddyn newydd dda. Fi heb gweud hwn eto i chi yn y fideo diwethaf nes i anghofio'n gyfan gwbl. 2024.
2024. Ie, ma fe wedi cyrredd a dw e ddim jyst yn meddwl blwyddyn newydd, ond pethe newydd yn dod hefyd. A'r pethe newydd sy'n dod dwi'n edrych mlaen at fwyaf yw wrth gwrs yw'r ffilme sy'n dod allan. Ie, chi'n gwybod beth sy'n digwydd yn y fideo heddi, dewch gyda fi i edrych ar y ffilmie fwya disgwyliedig 2024.
Oce! Y ffilm gyntaf dwi am siarad am yw wir i chi y ffilm dwi yn edrych mlan at fwyaf y flwyddyn yma. Wir i chi. Achos dwi yn caru'r franchise yma, mae'n dod o Dreamworks, a'r ffilm yma yw'r pedwerydd ffilm yn y franchise, dwi'n siarad am yr eiconig Kung Fu Panda 4. Wrth gwrs yn serennu Jack Black, un hoff pobl fi. yn y byd. Os wyt ti wedi gweld unrhyw ffilm Kung Fu Panda, fyddwch chi'n siŵr o gwybod mae hwn yn mynd i fod yn epic. Ac wrth edrych ar y trailer ni'n gallu gweld fod yr hen villains o'r ffilmau diwethaf yn dod nôl, Tai Lung. Ac wrth gwrs mae yna villain newydd o'r enw The Chameleon. Sydd yn bwriadu dwyn y Kung Fu skills o'r masters 'ma i gyd, i fynd yn erbyn Poe ac roi sialens go iawn i'r Dragon Warrior. Sa'n yna ddim sôn am y Furious 5 yn y trailer, ond mae wedi cael ei cadarnhau bydden nhw yn y ffilm. Woo! Mae'r ffilm yn dod allan ar y nawfed ar hugen o fawrth. Yr ffilm nesa yw cymeriad clasur sydd wedi bod o gwmpas am flynydde. Ni wedi cael ffilme am y cymeriad yma yn y gorffennol, ond nawr mae amser am installment newydd gyda cast newydd sbon hefyd. Dwi'n siarad am y cath fach oren sydd yn bwyta lasagna, ie, yeah, Garfield. A tro yma, Chris Pratt sydd yn lleisio'r cymeriad. Yn ôl edrych ar y trailer, ni'n gweld sut mae Garfield yn adoptio John, neu John y Dr Garfield. Pan mae'n ffindo fe tu fewn restraunt Eidaleg ac mae fe'n bwyta popeth sydd yn ei olwg. Jympo mlaen i nawr ac mae Garfield yn dod nôl mewn cysyllt gyda'i tad go iawn. Cath massive sydd yn byw allan yn y strydoedd ac mae'n mynd â Garfield ar antur bythgofiadwy. Mae'r trailer yn edrych yn rili ffyni. Dwi'n caru Chris Pratt a mae Samuel Jackson yn lleisio'i tad hefyd. Mae fe'n siŵr i fod yn ffilm a hanner, a fyddai bendant yn gwylio pan mae'n dod allan ar y pedwerydd ar hugen o Fai. Nawr wrth gwrs mae llwyth o ffilmau yn dod allan blwyddyn yma ond sdim amser gyda fi mynd trwyddyn nhw gyd, felly cyn ni symud mlaen i'r trydydd pic fi a'r un olaf yn anffodus, dyma rai o ffilmau sydd yn haeddu cael shout-out. Pedwerydd ffilm arall o franchise enwog iawn, Ond nid Dreamworks tro yma, ond Illumination. Despicable Me 4. Steve Carell wrth gwrs yn chwarae Gru. Ni wedi cael tri ffilm yn barod, ac wrth gwrs ffilmau uh, spin-offs gyda'r Minions hefyd, os chi heb gweld nhw, edrych ar nhw, maen nhw'n ffantastig. O, ni ddim yn gwybod lot am y ffilm yma eto, ond Despicable Me yw e, a mae'n siŵr i fod yn hilarious. Fi'n edrych ymlaen i wylio hynny ar y trydydd o Orffennaf. Un arall yw Sonic 3. Nawr, ni ddim yn gwybod dim byd am y ffilm yma. Os chi wedi gweld yr un gyntaf a'r un ail, mae fe'n hilarious. Un o'n hoff actorion fi yn y byd yn sreni yn reina Jim Carrey fel Dr Eggman. Ac wrth i'r ffilm yma mynd ymlaen, maen nhw wedi cario ymlaen adio cymeriadau o'r gêm Sonic. Yn y dechrau, fe mon Sonic a Dr Eggman, Ni nawr wedi cael Knuckles cael ei lleisio gan Idris Elba ac wrth gwrs a Tails hefyd. Yr unig darn o wybodaeth sydd gyda ni am y trydydd ffurm yw'r still yma o traed Shadow. Fe fydd yn cael ei ychwanegu fel y filan gyda Dr Eggman fi'n cymryd yn erbyn Sonic yn y ffilm yma. Mae hynny'n dod allan diwedd y flwyddyn yn Rhagfyr, felly mi na fwy o gwybodaeth ar y ffordd. Ond yn olaf, y trydydd pic fi o'r flwyddyn 2024, yw Inside Out 2. Os chi wedi gweld Inside Out yr un gyntaf, fyddech chi'n cytuno, mae hwnna yw'r ffilm, wel un o'r ffilmau gore Pixar Disney erioed. Mae'n neud i chi chwerthin, mae'n neud i chi crio lot, a mae fe jyst really yn clyfar iawn sut mae wedi dod lan gyda'r syniad 'ma. Ond tro yma, mae'r pump emosiwn ni wedi dod i nabod o'r ffilm gynta, Joy, sadness, fear, disgust and anger yn cael ei ymuno gyda cwpwl o emosiwns arall. Yr unig un ni'n gwybod mor belled yw anxiety, ond mae'r gwybodaeth a'r trailer yn pwyntio fod 'na fwy o emosiwns fel hyn yn dod trwy. Ond mae'n edrych bod nhw'n mynd lawr y cyfeiriau gyda emosiynau sy'n cael eu lincio i pobl yn eu harddegau ac iechyd meddwl, sydd yn fy marn i yn mynd i fod yn rili ffyni a rili bwysig. Fi'n siŵr fydd 'na lot o laughs, lot o dagrau yn y ffilm yma a fi methu aros i wylio fe. Ac mae'r ffilm yn dod allan ar y pedwerydd ar ddeg o Fehefin. Right, job done, wedi gorffen! A dyna fi, y top 3 ffilm fi 'di ddewis i chi wylio ac i edrych ymlaen i yn 2024. A cwpl o rai extra ar yr ochr, achos bo fi'n neis. Ond ni wedi gorffen yn anffodus, diolch yn fawr i chi am wylio, gobeithio y nathoch chi joio'r fideo yma, joiwch y ffilmiau yna pan maen nhw'n dod allan, a gad wybod i fi lawr yn y sylwadau Pa ffilm ych chi'n edrych mlaen at fwyaf blwyddyn yma? Wna i weld chi gyd yn y fideo nesaf bois, ond tan hynny, tara.